Lwak me i kumalo me Uganda lwonga ni Oryema Robinson Ogeri, incoming MP, Bar Dege Layibi 2026. Jolo mot acwel ma tye i kumalo me Uganda, mogo ma tye i Ulaya ki but piny ka ma padi padi woko weng lok gin ma pire tek myero oor botwu. Abino tin ki lok ma pire tek. Cabit acel aryo mukato angec, atittiwu pi yub pa pati NRM ma nongo myero obed i bar Kaunda Ground i ceng aryo eni mukato. Bene abyeko awacci, lok mubedo ka lokke lapingnga piny, yub pi enoni kibi postponing woko. ci dong opoto ka doga ki postponing woko pien ni jami obedo ka timme lapiny lapiny negotiations me timo jami ma nongo pe rwatte nyo ma turo cik pa pati obedo ka wot lapiny lapiny. Pien kiloko ki ladit lutuku moi, chairman me party NRM Gulu City, ni wun wucako yubo yub ma kun Honourable Mapenduzi gin ki Honourable Akol gipeke iye. Ka yub mo tye myero obed tye ma nyo kibi unveiling gin.

Bwura bene tye, ci dong dyang oye luc kene, gin dong gucito guye. Kombeddi ma dong watye ka kuro en yub bene ma ki postponing-nge pien dong kimoko ni bibedo i ceng abicel ma bino eni nino dong apar wiye aryo, ceng abicel ma diki-ni kato ka dong caa-ni bedo en. Dong amito wacciwu eni Markabou Straits obedo tye. En aye ni cente dong ononge. Kombeddi ma aloko ni miya abic ma kipenyo ki bot ladit lobo ni okato. Kombeddi ma aloko ni omin ladit bene omiyo ma romo miya adek. Kombeddi ma aloko ni larema general omiyo ma romo miya pyera abic. Komiti ma loko ni Spika me Paliamen omiyo mic mukene in kind calo ten gi kikom gi ni ki dong cene ma cito wa i wel me million miya abicel ma nyuti in total cente me yub me ceng abicel li tye ma romo billion acel ki alip miya abic. Dong amito kwaco kare man me waco ki lupad pa NRM, aneno ma won kom lutuko moni obedo ready ready oru piny, dano ogoyo cim gupenyo lapeny matego dok gunyodo frustration ma meggi i kom process ma tye ka timme ki suspicions ma meggi, an alego ni mono. Myero wadiyu cwiny lwak pien eni is an opportunity it in bene me nongo good tax payers money. Watimu ber wabino ki pere tere ko ni wenge ceng abicel i bar kaunta ki la NRM mo ki ken wa ki ngat ma pe cwako NRM. Pien ka cokke eno ni dano weng obi camo cam, dano weng obi nongo allowance, dok dano weng obineno ki wangi ngo ma tye ka timme i pati ma megi how the party is being hijacked pien i komedo moa loko ni the party is being held captive nrm is in captivity pien kadi ineno jo ma tye ka miyo ground rule ki dano ma tye ka doro yub pa party precisely they don't have any obligation nyo mandate me timo gin eno ni ento dong gitye ka timone. Ci tim ber dok alego ni meno dano omyero sharing video eni orom piny oko weng wa i leb ngec wa kwene kong wacit kana gi kong wa opit gi ki wun ma wutye i city ki la nrm acel acel otim ber obin i cen abicel i bar kaunda ki bene jo moni ma gitye ka tamo nyo ni pien cwinygi tye ka cwer ka i cawa ma kitye ka nyuto ma Penduci onongo myero gin giwor gieko ling en ni an anongo ni macalo latela ma tye ka bino enoni is not right pien kineno kwede calo gwok dano calo oger gin aye pi yowu wabedo calm pien enoni is just an event which does not graduate into a working document. Ci an alego ni gin eno omyero wun pe wutim dok bene pe wunyut cwer cwinywu i nino enoni. Peko acel ma ladit ma megwa Jemo tye ka timone, en pe oniang pingo nyo dano olwongo en ni en ebino ecung i bar degel ayibi. Dano olwongo en pien dano-ni dong orwenyo gen woko ki i kom lanen me palamen ojara ma tyene Mapenduzi. So kilwongo Jeno me bino pe ni Jeno otek but kitye ka mito Mapenduzi out. Oweko ma en dong kombeddi en o-opting out of the contest ma dong tye ka mito kelo Mapenduzi tye ka nongo dong a lukewarm reception. Kadi bed seniors ma mege tye ka engaging en ni please deliver him. but you cannot deliver gin ma nongo tye ka bino labongo political weight wek ineno dano tye ka jemoko iye ni pien dano bene tye ka penyo lapeny mogo ni jeno in bedo ka wot i bar dege layibi kanya ilworo piny woko weng ityete warac pa ojara left right center iloko wangeye ci dong icabira adek ma in igiko ocungo ni ngo maber ma en otimo ma weko in iwaco dong ibol yere kwi Lapeny eni oningo myero Jero omak microphone ka ogamiwa pien kare mukene nongo tye gin mo otime i cabita adek ki ma dong pek loyo wa oye yengo co ka en otito ci wan wabedo ki ngec iye dong lwak me Yacwele Sub Region onongo weng mo tye ka winya kombeddi watye ki gin mo marac ma nongo myero pe otime. En aye ni meno i kin facilitation eno ni balalo gukwanyo cente maromo million miya angwen me facilitating bene yub me ceng abicel kun arrangement ki balalo tye ni tak Mapenduzi gucito i parliament ni tap. Spika omyero omi opportunity wek gin gu passing a private members bill ki enacting odok i law ma balalo bidoko calo a tribe i Acholi sub region. Lutwa eni kadi ka bed ni dong idego geri ci kong dok in iwiny message eni nwo ni meno balalo ki legalizing bedo gi i Acholi.

Dong amito leko ni Acholi mo keken ma itye ka winya eni pe lweny pa ba adege layibi keken, eni pe lweny pa ogeri keken eni lweny pa wan weng am just a sacrificial lamb an aye dong aye tingo bandera eni kwiya itye kitgu, kwiya itye lamwony, kwiya itye omiyo anyima, kwiya itye agoro. kwiya itye i omoro kwiya itye i amuru aconya eni lit loyo ma otime ki ro i kare pa amiro dok ada ojara ka in icito itimo loo ni balalo myero obed one of the indigenous communities i acholi. ci dong watye ka paro kony pien kadi wa kony bene ka ma giwacci rac-ci pe otimo acwali kite ni wek amito leko wun am inviting all the Achwalis from all walks of life let us join this fight is going to be a fight between majori pi Achwali ki manok ma tye ka cato Achwali ma kilwongo ni acam winya ni is going to be a fight between jo ma pe romo culo cukul fees ki jo ma lutino gi tye ka kwan i Gayaza na ma gung ka ki i international schools is going to be a fight between mon to ma gitye ka goyo got me culo litino kwan ma meggi ki jo ma tye ka ngalo mucara million pyer aryo pyer adek odok kede malo pe giparo pi can pa lupeko is going to be a fight ki jo ma lutinogi kikwanyo kicito kiketo i tic madongo wa labongo timo interview versus jo ma gutyeko kwan from the various universities komedi gitye o mwaka adek angwen gang ma pe pe gitye ki gin mo me atima ci alego ni waribu cingwa ma bene ka dong electoral commission dok oyabo window mo ma iwaco ni mono myero ilok your voter location

Ka i nge labwoli, do your research. Ogere is now a brand ma ka gwok nyo ibedo ka nene ngala ngala, nge angeya ni komedo dong odoko cwa min lweny mo ma pe obitum ma 2026 is going to be decisive, we are going to set the record straight ni Acholi do ool, wa ool ki lony aconya, wa ool ki tic abal kari, wa ool ki tic moni me kele wa lutela ke imposing i kom wan. Dong amito pwoyo lu NRM ma gu petitioning Secretary General Right Honourable Richard Todwong i lok kom yub ma tye i nino apar wiye aryo ma tye i ceng abicel i bar kaunda ni pien anongo report ni Secretary General owaco ni kadi ka pe ki bi juko yub eno ni the good thing is not legally binding pien it has not been summoned by an organ of the party.

of the Right Honourable Richard Todwong. Dong ka acito ka gikone dok anwoyo ni wacwakke wunu ki pere tera ni weng nino acel keken ki wa ediwa acel pe kwoko dek. Wabino ke bar kaunda i rwom malamal pien an macalo an ogeri yub dong tye ni plain cloth onyo jo moni ca ma security moni ma pe giruko uniform ni myero guyenya an pa o i bar. Kiceya mere ni kwic ka oneno Lubanga oye abito i caciliti ci obunena. Ento kwon ka pe dong onena, wunge angeya ni meno nyo an dong jo-ni gugama oko makwo calo latig gweno mo. Ci eni weng wan oweko i cinggi, pien ni teko pa lwak onyo powa pa lwak tek loyo pa jo moni ma gitime ni gin gitye ki ker. Pien i actually kany, ka latin pa lacan mo tye ka bino, gimito gidong leme kidwoke i ngom, ki dong leme kidwoke i ngom, wadoko bul pele pa wegi nyotta. Ento wangewa binyuto ni wegi nyotta pe obitwero nginingini ka gucokke. Wabino i bar Caribbean, all the radio stations please spread this message wek dano oweng actually sub region. Wabino wa witnessing the injustice, the mockery ma tye ka bino in the NRM party. Dong in ma itye kit Gumitila Amwar itye agaga ocakke ki guno bi o wa botwu pien eni mission ma dong is well crafted ma kimito ni owot toko kore ki kore wa bupo ni meno wa pe wa ki latit wer moni manok ma nyo wa dong kede nyuto ni ka pe wa defending gini eni oko ki i bar dege layibi is going to spread all over Uganda. ci okonya wabiketo ribit wek gini pe kudire ocit anyim all the radio stations all the disco halls around town all the MCs and DJs waweko message ni ocit viral ni Acholi gubino i bar Kaunda ceng abicel kun gibino ka moko caden ni constitution pa NRM kibituro kibitemo nyuto jara ka maleng ento teko pa lwak onyo powa pa lwak in ibineno kit ma dano bijemo kwede ibineno kit ma dano bingungo kwede in ibineno the worst that will come out of dano ma kome gitye wounded ma ginongo ni twero ma megi gitye ka cungo wek iye kun amoko caden. We are in the contest and we are going all the way regardless of okworo ma wabikalo wiye, wanga wangolo Damascus wacito yung kuja. Otimme i kare mukato angec, pe ocakke tin, ka wun wuneno mot mot i Kawempe ngo mutimme, kadi bed kibino ki wuko mony, mamba, tanka, buffalo, ingeye dano gu triumphing. obitimme bene i bar dege layibi ni lumemba me pati NRM gibimoko caden ni Enough is enough kong dong kiweko gere ociti lajokki kong dong oweye yo. Apwoyo tutwal me winyo lokka i otyeno matin ma lego Rwot Lacwec ogwokwu ni o dong wanino ma lacen ka dok wabidwogo i platform eni me neno ni meno wapokkiwu lok ma nongo pire tek ma nongo myero wunge.